Әйтергә кирәк, без Такташка багышланган яшь шагыйрьләр бәйгесенә дә старт бирдек. Аның беренче этабы инде тәмам, 60 тан артык шигырь килде һәм, әйтергә кирәк, арада шундый шәп шигырьләр бар, алар белән дә өр-яңа бер проект эшләргә дип уйлап торабыз. Шуңа күрә бу әле көзгә хәтле дәвам итә торган проект булачак. Казанда бит инде татар шагыйрьләренә, гомумән, язучыларына һәйкәлләр бик аз һәм Такташның һәйкәле бүгенге көндә, юл чатында тора. Аңа тиешле дәрәҗәдә игътибар юк һәм шуңа күрә без менә әдәбиятчыларыбызны алып, шушындый мирас калдырган, язучыларга багышланган менә шушындый серия эшләргә уйлап торабыз. Аның чыннан да моңа хәтле билгесез булган берничә фактын ачырга һәм аны киң аудиториягә танытырга дигән шушындый максат куйдык һәм бәлки әлеге лекторияләр дәвам итәр. Ләкин бу әдәбият китап битләрендә генә ятса,

Мин үзем специалист түгел, мин авыл хуҗалыгы эшлеклесе, мин 25 ел гао булып эшләгән кеше, мин агроном по профессии. Рәхмәт, эшегез зур, менә Мордвтыч күп сәлам әйтте сезгә. Рәхмәт, рәхмәт.
Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү һәм мәсьәләләр комиссиясе Рәхмәт хаты

Гел теге әтәчләр суеп казан үтереп Разбойник разбойник разбойник теге мине әти разбойник дип бәс дип мин язучы булдым дип шуны күреп алар хәтердә безнең әмма ләкин менә әгәр без балаларга шуларны калдырмас ул яхшы микән бит мөхәммәд үзе бит инде чыннан да әгәр аны укысаң шулайсы килә бит чыннан да менә мин ун ел тухан абый белән бергә утырдым госсоветта без инде аларда тухан абый теге бит инде чыгып чыгыш ясады бит инде ул Малай тәйне, малай җегетләр, сез дә минем кебек уйлыйсыз инде. Ну сезгә сөйләргә ярамый, хәт мин сезнең өчен чыгып сөйлим әле диде. Шуның өчен сез дә сөйләмәсәгез, тагын кем сөйли? Рәхмәт бик зур. Чөнки үзегез беләсез, бүгенге көндә трудовойдагы барлар, цензуралар, а мин үземне азат кеше дип саныйм. Мин Токташны өйрәнә-өйрәнә Токташ гаиләсенә эләктем һәм ирем әйткәнчә книжки книжки а потом детишки дип менә шулай итеп минем шәхсән тормыш та тәртипкә килде бер яктан миңа бик авыр булды токташны укырга чөнки мин токташны татарча укый башладым э, бик күп сүзләрне ул чакта мин татарча белми идем без бит инде хрестоматияләр буенча гына татар әдәбиятын өйрәндек сәгать бер сәгать керә факультатив ансын да безнең китапханә чыгып барды Ярты татар телен без участокта үткәрдек, чөнки әле ул труд дәфтәре, дәфтәре укытучысы булды инде. Безнең официаль китапларда Такташ Тукайга каршы чыкты дип, Тукай мәктәбен җимерде дип миф тудыралар. Маяковский сбросить Пушкина с парохода современности. Шалт итеп бу мифны без күчерәбез татар әдәбиятына, Такташтан да Тукайга каршы чыккан шагыйрь ясыйбыз. Нәкый сәнбәтнең архивында Низам Арслановның хатирәләрен таптым. Һәм анда бер җимелә генә бар. 13 елда Бешлегә укытырга килгән Кәрим Буриев дигән мөгаллим сәбәп булды безне үзгәрүгә. Бу җимләне ничек комментировать итә үзе Такташ? Бакырган иден алып Тукай вакылы хәзерге кадәр биш йөзләрчә шагыйрьләр тарафыннан сузылып килгән татар иске өслүбе, өслүб ул стиль, җимерелергә тиешле, у искерде, у киң рухлар, ялкынлы йөрәкләр өчен тар. Менә бу җөмләдән чыгып без Тукайга һөҗүм ясый дип чыгарды безнең әдәбият белгечләре, менә моңа кагылып.